Эр дьоннор аҕыһон биэс килиэлэрэ биһан алта бөҕөс аҥырыллаллары Манчаары Баһылай маҕарасынан көтүппүт Мэҥэ Хаҥалас улууһуттан Көстөкүүн Былаасап Василий Кириллин, иккиэн Мэҥэ Хаҥалас сүүмэрдэмэ хамаандатыттан Хапсаҕай федерациятын куобаҕын хаһаайыннара уонна боруонса призердара, биир хамаанда бөҕөстөрө биир саалаҕа бииргэ иччиллэллэр, элбэх бырахтэһиилэргэ Мэҥэ Хаҥалас аатыттан бииргэ баран тусталар. Быйаһа сэбэдээли эбиги Хаҥаласта Николай Ильичкэ барыйар. Эйгэ гынан аҕам бэс килеяһын кыйылаахтара барыта Манчаары Баһала исиэннэрэ Мэҥэ Хаҥалас ыччаттара Николай Сипсеп Борон сепризер уонна Биккуалтан биирдэстэрэ кыһыл көмүс, биирдэстэрэ үрүҥ көмүс призер буолан Аха аатырбыт поэта Сергей Степанович Васильев этэр этип эппитин курдук Мэҥэлэр хайа үрдүгэр аҕыһым биэс кило яһыҥа Эр дьоннорго Хаҥалас хапсаҕайа ааспыт сыллаа түһүлгэҕэ аҕыһом бэс килэҕэ Чурапчы чулуута Дьулустаан Калычев бастаабыта, Тимур Николаев иккис, Олег Чернов үһүс миэстэлэри ылбыттара. Быйыл ити үһүс буолбут. Пьедесталга уһуохтар. Барыта Мэҥэ Хаҥалас уолаттара Николай Сипсеп уонна Бик Куолтан биирдэстэрэ буолуоҕа. Көстөкүүн Власов икки тыһыынча сүүрбэ үс сыллааҕы Хаҥалас хапсаайыгар һэт-туон биэс килэҕэ һэт-туон үс уолтан чемпионнаабыта. Уо һэтталга биэс он тоҕус киһиттэн иккистээбитэ. Манчаара Баһылай сүүрбэ биир ис патриархатыгар отут икки киһиттэн бастаабыта. Өрөспүүбүлүкэ сүүрбэ кыһыллаах чемпионатыгар төрт он сэттэ киһиттэн чемпионнаабыта. Хапсаҕай федерациятын кубогын уон биир сыллаах Чурапчыттан, үрдүк кыһыллаах Мэҥэ Аҥаластан икки төгөллөөх хаһаайына. Аардар ханаатын былдьаһыытыгар түөрдөн икки бөҕөс. Үс көбүөрүнэн тута барыаҕа маҥнай гэргиир. Инньэ гынан сэрэхтээх хоҕусту кыддьыҥ.

Көстөкүүн Власов Василий Кириллин икки тыһыынча сүүрбэ кыһыллаах Хапсаҕай федерациятын кубогары Мега-Хаҥалас бастаабытыгар Василий Кириллин Мега-Хаҥалас бастыҥ бөҕөһө буолан убаһаннан наҕарааламмыта. Көстүкүн Буласов аҕайах хонуктааҕыта Уус Алдаҥҥа Николай Тарскай төрөөбүтэ сүүс сылыгар анаммыт республика алтыан ахсыс Николай Тарскай аатынан биэхиниккис төгүлүн ыытыллыбыт чемпионатыгар һака иһирин сэттэ төгүллээх чемпиона буолбута.

Василий Кириллин түһүлгэ үрүҥ көмүс медалин кэтиэҕэ. Боруоса Монголия.

аан дойду эдэрдэрин сүүрбэ үс сыллаах үүрбэ үс саастарыгар диэри түһүлгэтин призера Монголия Республикатын сүүрбэ биир үүрбэ түөрт сыллардаах икки төгүллээх чөмпүйүөнэ уонна оттон биһиги эрэлбит Николай Николаев Аҕа Республикатын сүүрбэ үс сыллаах чулуу хапсаҕадьыта, Хаҥалас хапсаҕайын уон алта сыллаах уон искиһиттэн абсолютная, Хаҥалас хапсаҕайын уон бес сүүрбэ үс сыллардаах икки төгүллээх чөмпүйэнэ, биир төгүллээх үрүҥ көмүс, үс төгүллээх боруонса мэдээлэ, медаль кавалера, барыта Хаҥалас хапсаайыгар сэттэ мэдээллээх Николай Николаев. Балырыын, балырыын төрүттэммитэ сүүс сааһын бэлиэтээбит Николай Гаврильевич Чернышевскай аатынан Бүлүү переизскай коллеһын эппиэттээх үлэһитэ Николай Николаев кыһыл муннук. Арбитр Ходия Хаҥалас хапсаҕайын уон үс сыллаах сет туон киһиттэн чөмпүйэлэ Уон түөрт сыллаах биэһин тоҕус уон алта сыллаах биэһин үс үрбэккэ сыллаах алты уон биир киһиттэн үс төгүллээх үрүҥ көмүс призера успуот маастара Ньургун Дьөгүрэп. Икки тыһыынча сүүрбэккэ сылга Нерюнгри куоракка Вызов Южная Якутии диэн Бурятия уонна Тыва бөҕөстөрө кыттыылаах регионнар иккардалларынааҕы улахан түһүлгэ буолбутугар эмиэ Николай Николаев абсолютный чемпион үрдүк аатын ылбыта. Кыайыны итистэ уонна чемпион үрдүк аатын үс istэ лекция лауреата тугуй? Николай Николаев Николай Николаев саха дуспата социал сүсүүрбэүс сыллаах лауреата уонна Саха Республикатын Хапсаҕайга Федерациятын үрбэүс сыллаах чулуу хапсаҕайытын үрдүк аатын ылбыта. Ыарахай. Сүүрбэ

Эдуард Максимов буолаттар көҥүл тустук ыараханы яһаҥҥа кэнники ыһылларга аханы дорҕоонноохтук аататаллар. Никита Хабаров хапсаҕайга хахырын спордун маастара, Эверска союз спордун маастара Александр Медведь бирииһигэр хүрбэ икки сүүрбэ үс сыллар көрүҥ көмүспризион Эдуард Максимов быйыл Кудугап бирииһигэр норуот рекорднаах турнирга ыараханы яһыҥҥа боруон сэбэдээли Кавказ ааттаахтарын адаарыталаан хакаһиригэр иччэ кэлбит Эдуард Максимов Никита Хабаров былырыыҥҥы Хаҥалас хапсаҕайа Хүрбэк кыһыллаах уон тоҕус Хүрбэ сыллаах сүүрбал такыйтан икки төгүллээх чөмпүйэнэ Көҕүл тустуга республика үс төгүллээх чемпиона, Саха сирин сүүрбэ биир сыллаах чемпиона Эдуард Максимов Намылуһаа. Эдуард Максимов туох да Эдуард Максимов Нам улууһун чиэһин көмүскүүр бэйэтэ Горнай Маҕараһыттан төрүттээх Бырааттык Онтуайаптар биир дойдулаахтара. Бэс күөлүгэр ыытыллар университет сүрүн преподавателэ Яков Яковлев төрүт тустуу диэн улахан түһүлгэтигэр Эдуард Максимов икки төгүллээх аардархан үрдүк аатын ылбыта. Икки тыгынча сүүрбэкки сүүрбэ үс сылларга. Иннигынан Эдуард Максимов саха төрүт тустуутугар Яков Яковлев биэрсиэтинэн олох сахалыы киссигэ икки төгүллээх аардархан. Бешик Кудуков норуот рекордна турнирын призера Никита Хабаровых буоллаҕына, Иван Яригин быйылгы кубогын бронза призера. Никита Хабаров былырыын Хаҥалас хапсайыгар бастыырыгар Евгений Алексеевиккис бу түһүлгэҕэ хоргулаахтык тустаһыдьар Төлүш Шайын бэлиэ актыыба үһүс миэстэни ылбыттара. Төлүш сайын бэлиэк быйыл ветераннарга чемпионнаата. Аҕа уон түөрт тыллаах төрүөх. Хапсыыны кыайда уонна Хаҥалас Хапсаҕайа Гран-при турнир үс спордун маастара Никита Хабаров Гуанил уһун бэс күөлүгэр ыытылларын төрүт тустуу икки төгүллээх абсолюта чемпиона Эдуард Максимов